Eh. o pitagane and motho ga go tseye sente motho ga go irele sente mm. and you don't know what the law says about this issue mm. and ga o tsena mo dilo femeng ga o tsena mo lawyering ba go bata madi you don't know a single lawyer ga eh. o tsena mo law femeng o go bata madi eh. now here you are you come through every Monday at half past seven until eight, mm. and you give us this information for free. I get it. Ah, no, thank you, dog. Thank you. We appreciate you. I just wanted to give you your flowers. Uh, thank you so much. Yeah, yeah. so, what are we talking about today? Uh, tsatsi eno ke puisano e leng gore ke kopile batho gore ba botse dipotso tsa bone tse e leng gore re tabe re di araba tsa molao eh, mo phegong emma ee mme ba e leng gore ga ba kgona go botsa dipotso gone mo maranyaneng le go leletsa kwano ba kgona go leletsa kana ba romela melaetsa jalo jalo 3956962 is the landline plus 267-395-6962 is our whatsapp and you can uh, you can also send us a message on 14962 ra dipotso tsa go tsa dikgang tsa molao so dipotso tse di karab di di di dipotso tse e leng gore wa di araba tsetse eno ee di tswa ga kae di tswa ko maranyaneng ehe eh. so batho ne ba go romeletse mo maranyaneng eh. mo facebook eh. twitter instagram etc and then e be yaanong ra ba araba ehe a mme bo gone ba ne ba araba ka gore lebe ke etang la o se wa ke ne ke ba rakere ba gaetsho this is the chance lo ya re di a re charge anong lo ya ka rone ya re mahala re motseng mahala re botseng re botseng ba ne ba botseng mme gone Ee, nya ba boditse ba le bantsi um e be re nankola di le sekahenyana ka gore dikarabo tsa teng di ya go nna ditelelenyana ehe Ee. em Mm. a re simolola ka kgang ya ntha ehe kgang ya ntha ke potso e neng e le gore ya botswa ke mongwe a bua gore ga e le gore o na le ngwana le re yo o leng mo lenyalong em mme re yo a le mo lenyalong la thakanelo dithoto o batla madi a tlhokomelo ya ngwana Carlos, o ke o sumaela ya. Ya gore ke rata go kgang ya teng o itse ka gore eh potso e ke potso e leng gore gape o ka nna ithaela gore motho kgona le ga le heletsa potso heletsa eh, potso em. Um a madi a e leng gore mosadi wa gago wa amogela a tsenngwa mo teng ga go lebelelwa gore o ka ntsha bokahe kgwedi le kgwedi. Mhm. Eh. Se re bua ha e leng goreng re o tsene mo nyalong ee a be ha le mo nyalong a ba nna le mme o mongwe ka ga thoko ka ehe e be ba nna le ngwana ee yaanong ngwana yo o ka ga thoko mmaago ngwana o ka ga thoko Ee. wa ipotsa gore a salary ya mosadi wa gagwe rre yo ka o mo lenyalong Ee. if they are married in community of property ba thakanetse dithoto ere a salary ya gagwe ya balelwa ga re calculate gore rre o ka ntsha bokae kgwedi le kgwedi ee Ehe. ke yone potso yone eo um karabo e thamaletseng ke gore ee ya balelwa ga go lebilwe madi a tlhokomelo a ngwana eh a balelwa ka gore eh batho ba tshwanetse go go lemoga gore kana thakanelo dithoto go tewa go thakanela dithoto le dikoloto hmm. ee hmm. mo go rang gore ha e le gore re yo gongwe o bereka tiro a amogela 500 pula mme mme wa leng mo lenyalong le ene a amogela 2000 pula go rela gore bone ka bobedi ba amogela 2.5 em ee yaanong 2.5 eo o ta ba a kgaoganngwa ka bogare ke yone fifty fifty ya tlhakanelo dithoto eo mo go reng gore re yo kgwedi le kgwedi o tabe a lebelelwa e le gore madi a gagwe ke one point two five ke sone se ke tlhalosang gore ee ha o lebelela madi a tlhokomelo a ngwana o lebelela le gore motho o a leng mo lenyalong le ene ga ba nyalane ka tlhakanelo dithoto o amogela bokae ee kgang ya thakanelo ditshotwe eh, re santse re tere e lebelela hela e le nosi ka gore go na le dikganyana tse dingwe tse ke batlang go di botsa mme a ke batla go interrupta kgang e re buang ka yone setsheng hmm. mme ke a go utlwa ee. so ka tsela nngwe mme o mo lenyalong ga o thakanetse dithoto le rre ee. le wena o tla tlameya gore o tlhokomele ngwana wa rre yo ngwana wa rre yo ee ebile ke kile ka thalosa mo maranyaneng gore ha e le gore go na le katholo ya madi a tlhokomelo a ngwana maintenance gongwe a sa duelwe dingwaga motho a ba ya go tsaya mo go the rate of execution e be e bua gore kana madi a tlhokomelo a ngwana a e leng gore a kolotiwa ke 500 000 le ga o ka tswa o dule mo lenyalong leo la thakanelo dithotho go kgona go supiwa gore bontha bongwe jwa madia a ne a tshwanetse go duelwa le santse le le mo lenyalo a kere ke sekoloto emma se kgomarela mang Le wena o mosadi mo teng. yo o neng e se ene mmaagwe ngwana o neng a le mo lenyalong ka goreng ka gore thakanelo dithoto ke thakanelo dithoto le dikoloto mm, mm, mm, mm. kore le ga le setse le kgaogane le ga le setse le kgaogane hela sekoloto se le seta se le serenya ngwana yanong o setsa le bo 16 mm. mme all these 16 years monno ga isko ya bantshela ya le sepe ee. until re goroga ga re teng nya go lebelelwa hela go ithalela le kgaogana ka ga mm-hmm. molaong until the divorce mm-hmm. yaanong gongwe a re re um 500000 200000 wa sekoloto o tsile le sena go kgaogana yong ga a tsenngwe mo teng mo gorang goreng sekoloto sa lona ka bobedi sa madi a tlhokomelwang ngwanao ke 300000 bona lo kile kopeng le kgang e ntseng yana ya kgantso gore o ya kgang e ba sese mo go maso gore di ipotsa gore go gore and and and i think bo go nkutlisang bothoko tota ke example e o e hileng gore mm. ha o ithala le gore mme ke eno amogelang go heta rre ee. gongwe rre amogela 500 mme amogela 2000 ee. molato ke ntse kwa ga mmeo ee. ke sone se o ithelang ke se tlhalosetsa batho gore batho ga ba tsena mo lenyalong bogolo yang ba re lenyalo la thakanelo dithoto a ba tlhaloganya tota gore thakanelo dithoto go tewa eng batho gantsi ba lebelela hela gore nya thakanelo dithoto ke madi ga ba nke ba lebelela eh, dikoloto le maikarabelo a tang le thakanelo dithoto um tota eh, sekai se nka se neelang ke eh, dikgang tse re di dirileng tse e leng gore di itebagantse le tsa go go kolota madi mo dibankeng jalo jalo Em. gore kore le ga motho gongwe a ka- a ka aketsa banka a re ga a mo lenyalong wa bona a baya go ba monwana dipampiri ya kwala hela re nya o itse re ake mo lenyalong banka e be e mo neela madi ka moso ha go ka lebelelwa e be go lemogiwa gore motho o mme kana na a nyalane le motho o mongwe ba nyalane ka thakanelo dithoto ha re mo neela sekoloto se akere yes e be le kgaogana sekoloto seo se nna se ntse se lo kgomarela lothe ka bobedi Mm, mm, le ga e ka tswa gore gongwe ga le kgaogana le dumalane gore nya sekoloto se tsamaye ka semangmang se se ka tsamaya ka nna mo nke tumalano ya lona le le babedi mme ga sekoloto se sa duelwe banka e kgona go le latela lothe ka bobedi kana ebile e togela yo le o tsereng sekoloto e latela wena o sa se tsayang ka gore ko wena o dirang madi a mantsi kana ko wena o nang le dithoto tse dintsi mm. gone mme conversation ya ya ya thakanno dithoto kana go sa thakanne dithoto o ete o kopane le one batho e le gone ba nyalalang ka gore ke fila o kare ga kganye e buiwang ka ga e tshwanetseng gore e buiwe ka teng especially batho ba e leng gore ke gone ba tsena mo lenyalong ko gore le mo tseleng a kere ee. kana go na le discussion normally tshwanetse gore go ne le discussion le bue gore maikealo a rona ke yana le yana le yana le yana le yana ee. ke tsaya ke re batho ga se gantsi ba bua kgannye ka ba tshwanetseng gore ba bue ka yone ka nya tota gantsi batho ga ba kope um bogakolodi ja babueledi pele ga ba tsena mo eh, lenyalong se gantsi o ithalang se diragala ke gore go tabe go iwa ko batsading eh, o bo ithala e le gore mo gongwe go tabe go ta a a a a ga o sa nyalane ka thakanolo Ga se dipitsa lenyalo. ga o morate Mm. ga se lone lenyalo Mm. yaanong batho ga ba e ye ko bathong ba e leng gore ba kgona go ba tsibosa gore a mme ga o re o thakanela dithoto o thaloganya sentle gore go lomo go tewa eng hmm. a o thaloganya gore e kgona go ta ka ditamorago tse di ntseng jaana le jaana a o di ikemiseditse e rile nna ga ke nyala er fortunately ne re na le eh, marriage counselor premarital counselor er ke ene hela ba simala re ditsore keng kgang e ya bo go thakana dithoto eng eng eng tsamang le go bua le lawyer o re advice ka re advice ka teng mm. ha tswa ha ba re tsamang le go bua le di lawyer ha mm. le tswa ha bile go bua le batho ba e leng gore ke gore di profession tsa bone di tshwana le lona mm. nna ke a ipereka eh. ma bo ene o berekela company e nngwe kana ke modiri o berekela di company ko eh. e be go te tsamang le go bata bone batho ba e leng gore ba ntse a lo re wa teng wa ipereka kana mme wa ipereka o mongwe partner o bereka mo and ke gone go taya le thusang e be le bua le masika mme le bue le masika le itse gore ba le advisa Ee. e se ka re le tsana kwa le raya ba re "Ir- go irwa yana go irwa yana e be le tsaya la ka go ntse alo e be la go dira a kere nako nngwe ke ile a re ke tsena ko ga molaodi kwa ke ile go collecta ke tsone ke ile go collecta nna kwa teng ebile seng ko ga molaodi ko ee ko ga molaodi ko bbs ee ko go saeniwang teng so ha before o saena go na le officing ya neng o eletsanang ka gone ka gape le ka ee eh. be mo officing ya teng la la mo go teng go pega le tebe le simolola le kwala diformo yana gore le bomang la reng la reng le ikeletse go nyalana la reng la reng ake gone go la botswa gore maikeelo a lona ke go nyalana le thakanetse dithoto kana nya ke tsene mo e le gore nna ne ke ile go ata se ne ke ile go se bata ne gona le khapo le le go mosadi wa teng wa ba botsa gore le dumalane yang ka kgang ya go nyalana mo dithutong go sa nyalane mo dithutong eh. nna ke setse ke nyalana e le setse ke na le bo two three years ane ke nyetsana eh. ke a ba lebana mo mathong ah, ah. ba lebana mo mathong monna ke ga re um eh, nya um ke ke tsaya ke re mosadi ke a re nya ga ise re discuss bua nneta re nya ga ise re discuss kore ke a ke ema gone go bonolo ke ipotsa gore kore le ta go goroga ga jang le ise le discuss kgang e e leng goreng kore ka ga molaong sente sente ke yone lenyalo eh, lenyalo ke ga se mo mo gontsintsi mo lenyalo ke yone thakanne dikobo kampo go sa thakanne dikobo ka teng dithoto dithoto bona ke teng lo gato ga kitong bua sekgaya lo ke sa tsara o tsaya mo go nna yaanong ke gore ke ipotsa gone go gore he go na batho ba ba kgonang go goroga mo stageng se o setseng le anong le la go pega le setse le toga le saene anong mme le se le discuss dikgang tse ee. um ka maswabi ke kgang e e leng gore ra e bona gantsi bogolo yang ga batho ba setse ba thalana hmm. e le gore o kgona go lemoga gore ee go loga motho ga a na um kitso e e tseneletseng ya gore go thakanelwa dithoto ke eng um hmm. o kgona go bona gape le mo kgannyeng ya boswa gongwe um motho o na a a ja boswa mo batsading ba gagwe phela ba toga ba nyalana wa bona e be ba nyalana ba thakanetse dithoto ga go setse go kgaoga ngota ba re nya mme tse ke tsa metsa boswa ga di tsenngwe mo teng ba tshwanetse gore jaanong re ba tlhalosetse gore a a a o bona ga go sena mokwalo o kgaoganyang um dithoto tsa boswa wili e e leng gore mo teng go buiwa gore ga thakanelo dithoto ga e go tsena mo dithotong tse go rela gore ke eng dithoto tseo di tsena gone di tshwanetse gore di bo di kgaoganngwa ga gare ga wena le motho o e leng gore o thalana le ene o neng o nyalane um thakanelo dithuto le ene Mhm. and just to be clear ga re advice ope go tsaya epe kgato epe side Ee. ra re wena bata information ee bata kitso botsa botsa di-lawyera botsa di-counselara Eh. botsa baruti eh. botsa bagolo eh. mme o botsa o itse gore ba teo ba go advisa o se ka tsaya se ba se go bolelelang hela ya ka sentse yalo bo thamalela gore nya mme moruti o rile ka gore in 20 years 25 years ha dio yanong di-tenne yanong moruti o taba seo tebele le bagane le lethu wena le motho wa gago e kana kgang ke yoneo gape le ga le sa thakanele dithoto gape go na le selo gate universal partnership mo e leng gore motho o kgona go taba a re aa o go thusitse gore o goroge ga o le teng yes ma'am gongwe ko le bang teng go na le ditamorago gongwe tse batho ba bangwe ba ka reng ga di a nna sentle ko gore wena o ikutlwele o utlwe gore gate molao wa reng sentle sentle le gore wena se e leng gore o ka ta wa se emela ka moso ke Ere. nyane ke rre e thatsono ya itse gore ba reditse bagolo ba rena re baneng ba ba re bose batho ba se ka ba yana nako e ga lenyalo ga le se motho a kana dithuto ga gona lenyalo go go mo ke matshameng kwa Eh, nya e molao molao o botlhokwa tshwanetse re o itse gore o irang Eh. before o ire dilo tse dingwe tse kgang ke yone eo. yes ma'am ya bobedi kgang e re lebelelang tse tse ya bobedi kgang e nngwe ke gore ga e le gore um motho ke re o na le ngwana le mme um mme e le gore ke ngwana o tsholetsweng ko nta ga lenyalo mme re yo a bona gore mm o itse gore mme yo ga a tlhokomele ngwana ka ga e leng gore um ke batla ngwana a tlhokomelwa ka teng kana e le gore o bua gore o itse gore mme yo ga ana boikarabelo go thelele kgatong ka tsae he

Dipotso ka bontsi tse e leng gore di ikamanya le kgang e tla be nna gore a ga ke duetse madi a tshenyo kana ke sa duela madi a tshenyo a ke na le teta ya go bona ngwanake a ke na le teta ya go nna le ngwanake jalo jalo ke tlhalosa gore molao wa children's act o Thamaletse o bua gore motsadi mongwe le mongwe o na le ditshwanelo tse di lekalekanang mo ngwaneng wa gagwe mo go rang gore le ga re a sa duela madi a tshenyo o na le teta ya gore a ba a re mme yo ga a tlhokomele ngwana ke sentle ke batla gore a nne le nna. Mme e bile ga go na o o nang le teta ka ga molaong ya go kganela rre yong gore a bone ngwana wa gagwe kana a nne le ngwana wa gagwe ga e le gore o bona gore mmaagwe ga a mo tseye sentle ka gore mo gongwe o ithala e le gore mmaagwe ngwana o gana ka ngwana go thelele mme re a go a le teng re nna ro themoga borone o a bona mme mmaagwe ngwana a ba re a nna ke imelwa ke ngwana a ba mo tsaya mo isa ko batsading ba gagwe mm-hmm. mme a sa mo neele rraagwe rraagwe a ntse a re phe mma mpha ngwana ke batla ngwana ee yaanong ga go ntse jalo re wa letelelwa ka ga molaong gore a ye kgotlatshekelo a re batho ba ba re a re nna ke batla ngwana ke ngwana ga e le gore o nna le batsadi ba mosadi um o kgona gore a thalosegela gore ee nna ka gore ke nna rraagwe ngwana ngwana a te ko go nna mme ga e le gore ngwana o nna le mmaagwe the mother yes yes yes o tshwanetse gore a ba tlhalosa gore ke eng ene e le motsadi o botoka go nna le ngwana go na le mmaagwe ngwana mhm. mme seo ke nnete ga e le gore gongwe ngwana ke ene a nnang le rraagwe mmaagwe ngwana ga e le gore rraagwe o gana ka ene mme a batla go nna le ene o tshwanetse go tlhalosa gore ke eng a bona gore go botoka ngwana a nna le ene go na le a nna le rraagwe mhm. ee yaanong se ke batlang go se thaswa se gantsi batho ba sa se lemogeng mo kganyeng ye ke se ga e le gore ke na le ngwana le mongwe mme motho o itse gore ke eng a sena sepele ngwana mme e le rraagwe ngwana e be ke tlhokagala mhm. motho o o nang le ditshwanelo go ba heta bot mo lehatsheng le mo ngwaneng mong ke rraagwe ngwana ene yong yoh ene o senang sepele ene o senang sepele ene yong ko nteng ga gongwe ba losika la me ba ka supa gore re yo tota ga ana sepe le ngwana ebile ga ana maikarabelo jalo jalo mme a ke re maragana teng ga nna le wena re na le ngwana re nna re lwa ga nka ke ka bolelela mongwe le mongwe sengwe le sengwe se se leng se se diragetseng wa bona e be go dira gore go nne dingalo gore batho bao ba kgone go bona go bua gore nya kana mme khalose ga se raago ngwana wa sepe ka jalo go botoka ngwana a nna le rona bogolo yang ga e le gore gongwe ke na le dithoto tse dintsi khalose o taba a simolola a re he ke batla ngwana ke wa bona hmm. e le goreng o lebile gore gongwe o batla go ja ka ngwana bogolo yang ga e le gore ngwana yo ke yo e go teng ke ya minor o ko tlase ga dingwaga tsa lesome le bohera bobedi mhm. o re le ga mmago ngwana gongwe a kile a kwala wile mo wileng a tlhalositse dilo tse gore ga nka ba ga iragala gore ke itidimalele ee. ngwana ke go iragala yana le yana le yana le yana le yana ga rena sepe le wili eo ga rena sepe le kgang eo ra go ngwana ke ene o nang le le dithata e ka lebelelwa wa bona um kgotlatshekelo e be e ile ka go kala gore a mme ke selo se e leng gore re ka se lebelela sentle re tsentse moko mo teng bogolo yang ka gore ka nna o ile ga se mokwalo o ikanetsweng ga e ga se affidavit mhm. wa bona ya bo ile maikutlo a me ebile ka gore ga ke yo ga gona o ka thathobang gore a go lo ha ne ke kwala ke shakgetse ke re tlogotse gore ke a go mmakanya wa bona a re lo ta go tsaya wena ke bisa bolong a ba sa te ke na le a ke re se e leng gore ke kgona go se dira hela O bua gore nnyaa ngwana ga a santse a le monnyane dithoto tsa gagwe tsa boswa di tsamaisiwe ke semangmang ke gone ka ga nka lekang go sireletsa dithoto tseo mme molao wa children's act one o tlhalosa gore batsadi ba ngwana ba babedi ga mongwe a bona a tlhokagala o mongwe ke ena a tshwantseng go tsena mo boemong jwa gagwe ko nteng ga gongwe e le ena a buang gore batho nna mm a nka ke ka kgona kana ebile a sa te go thelele hmm. mm. yo yaanong ga e le goreng go iragetse yana ba nnile le ngwana mmogo ra go ngwana ba go sena go paga tsenang teng ko a ba tsamaya togela ngwana ngwana wa gola o digala bo twelve years bo thirteen years bo fourteen years ga eh. ngwana a tshena fourteen all of a sudden ra go ngwana o batla go boela mo botshelong ba ngwana Ee. mara ngwana a re ee ga gona go paga o tsenang teng Ee. go thele ene ngwana a re nna monno ga ke moitsewa ga ke na go paga tsenang ga ga ke tsenang teng mo go ene Ee. molao wa reng gone go re o ka go ikuela ko kgotlatshekelong kana mme o ka go ikuela ko s- ko kgotlatshekelong gore re o a tswe mo mo go ngwanake ehe o botsa potso e nte thata ka gore ke kgang e e leng gore ke ete ke um ke e bone e diragala mo e leng gore motho o tabare kana motho o sa la tsamaya dingwaga-ngwaga yaanong ke yo ha a ro batla go itse ngwana a gago o raya ngwana a gago o a mo itsetseng ko kae kae, e- wa bona yes. mme molao wa bua gore ga ke le motsadi wa ngwana a ke se kopa a ke ta dingwaga tse di ntse di sena go heta se se salang ke goreng go tshwanetse go nna le um lesika ga gare ga motsadi le ngwana eh ke tlhalosa yana ka gore gantsi ga batho ba ba lebile potso ya go nna yalo ba bo ba lebile e le rraagwe ngwana o e leng gore o ile ko sekgweng mme ka nna le bommaagwe bana ba kgona go dira jalo yes, ee batho ka bontsi tabe nna gore nya ebile ke mosuthe mo setankaneng sa matsalo ka gore ga se rraagwe ngwana wa sepe potso e ke e botsang e be nna gore a le tabua the same thing selo se se tshwanang ga e le gore ke mmaagwe ngwana o e leng gore ke ene o go teng ke sekopa hmm. a la gore leina la gagwe yaanong le suthiwe mo setankaneng sa matsalo a ngwana hmm. e le mmaagwe ngwana hmm. ee yaanong kgang ke gore o bona motsadi ha a le teng ngwana a le teng le ha motsadi a ka tsamaya dingwaga ha ngwana o a le ko tlase ga dingwaga tsa lesome le bohera bobedi below 18 ke ngwana ka jalo o tshwanetse gore o leke go tshereganya gore ba dirisanye mmogo le motsadi o ntseng a seyo hei dikopata ya ko le tlhokomeleng bana ba lona kana dilo tse kana ka ke feyala dilo tse dingwe tse ga di tlhokagale tota ba itse bonolo mo gongwe mo go ntsintsi mo re potologa re re create so simple just take care of your child o o bona keng um eh, carlos go motho ga re bua re ntse yana mme o go na le dilo tse dintsi tse e leng gore di kgona go dira gore motsadi a ithoboge mo ngwaneng wa mm. bana um mo gongwe o ithala e le gore gongwe um ke na le ngwana le re mongwe e be e re ga ta go bona ngwana e be ke mokgoba ka mahoko bogolo yang gongwe ke bone motho o botokanyana mo a na le dipata tse di botennyana wa bane gore ke batla go mokoba mme ke sa batle go thamalatsa gore ke a mokoba hmm. motho wa nna ntse a re a mma bonolo tsa borotho ke jo jesa ebile borothonyana jwa teng ka na rona a re je lofo o bona gore ke ra jang ke gore kgantele motho le ga ntsha siki kgwedi le kgwedi motho o taba re ka ga ke bate siki wa gago mm. ga ke bate siki wa gago kgantele motho o taba re a a tsenwa ke boithobogo mm. jaanong selo se ke eteng ke nne ke se rotloetse batho ke gore lwela ngwana a gago nna ke hela gone go o bona ga o sa lwele ngwana a gago le ditshwanelo tsa gago mo ngwaneng wa gago ga gona o potang go go di lwela go thelele go tshwana le mo e leng gore motho o taba a gana motho a bona ngwana a gagwe ka gore ga a duele madi a tlhokomelo ya ngwana kana motho a ba reng ya motho o gana ke bona ngwana ke yaanong ga ke duele madi a tlhokomelo hmm. wa bona dilo tseo um ka sekgowa gate they're not mutually exclusive, exclusive yes. ga go reye gore ga o sa dire se sengwe o tshwanetse go kganelwa go bona ngwana wa gago mme ebile ga go reye gore motho a go kganela go bona ngwana ga wa tshwanela go duela madi a tlhokomelo hmm. ka gore ngwana ga a sele ka phego that's it yeah. that's it nna ke dumela gore monna mongwe mo tshwanetse re a lwele ngwana gago kore whether ke tsaya kere eo yone will respectfully disagree, agree to disagree mm. kore whether maago o rile ya ga maago a reng ya ya ba molao Ee. bata ba molao gore ba gaetsho kana nna ke le ka gore e motho ke o gana go tsaya borotho ba me mme nna ele at least le ga gana go tsaya thupula ya me Ee. at least a ntetele gore ke bone ngwanake ee mme o bona ga e le gore ga ne molao o thamaletse ya lone nka dumalana le wena mme go na le dikgang tsa matlhothapelo ko gore motho a tiba-tiba a batla dithuso tsa molao a sena madi o gore ga a tsena ko ga mma ga strata go taka dipampiri tse di sa kwalwang sente yaanong ga ga kgone go bua sente se a gore ga a kgone go thalosa sente gore bothata bo ga kae hmm. kgante le go ntshiwa um ka tholo gore a duele maintenance mme o kopile gore a bone ngwana ga a eh. bone ngwana kore dilo tse dingwe ke tse e leng gore di ngamolapelo carlos ke se o bona ke Utlwa ke gore a kere go na le dilo dingwe tse e leng gore di kgona go dira gore kgantele motho a ba a re a ee mme mme ke tsaya kere ba ke buang le bone ba ikitse bone Eh, eh. ba e leng gore dikgang tse- tse tse bonolo a di buang tse ga di ba fete ba ikitse bone hela ba ikitse gone ana gore ga ba tlhokomele bana mme ga gona sepe se se ba kgannang gore ba tlhokomele bana ba bone ke raya eh, bone bao eh, um a re tswale ka kgang ya bogelo eh, kgang ya bogelo e be e nna kgang e e leng gore e itebagantse le go phutha dikoloto um mo e leng gore gongwe o thapile mongwe gore a go direle sengwe o bo mo duela ka botalo a ba a go direla go le sekagenyana a sa dire gothe a ba a tsena ka lenga la seloko ee yaanong kgang ya go phutha dikoloto e motho go ebile e thata hmm? e motho go ka gore tsamaiso e teng e o kgonang go e dira ka ga molao mo e leng gore gongwe o lebile sekale sa gore o kolotiwa bokahe ke sone se e leng gore se ta go supegetsa gore o ka ya ko kgotlatshekelong efe um ya ka ne ke bua maloba um kgotlatshekelo ya small claims ke thirty thousand go ya ko tase um kgotlatshekelo ya magistrates court ke hundred thousand go ya ko tlase e be ga o heta hundred thousand yaanong o bo ya ko kgotlatshekelong ya high court mme selo se e leng gore se botlhokwa gape gore batho ba se itse ke gore sekoloto ke bokae ga e le gore o kolotiwa five hundred pula o bo o batla go ya small claims court wa go ipotsa dipotso tsa gore go a go tsaya lebaka le le kage gore ke bone ka tholo ya me a 500 pulao ke eno e leng gore ke tabe ke tsere kgwedi tse thataro ke tiba-tiba ko kgotlatshekelo a mme ga ke dirise madi a hetang 500 pula mme ha re re gongwe madi a teng ke madi a e leng gore gongwe a bokete e se gore ka re 500 pula ga a bokete tota go a bo o tswa gore wena o lebile gore ditshenyegelo tsa go di ya go nna tse di ntseng yang a re re gongwe ke 100000 pula o simolola pele ka mo go teng rate of summons o tlhalosa gore le dirile jang gore motho a helela go kolota e ka tswa e le sekoloto sepe hela um sekoloto sa rente sekoloto sa motho a rileng ka dime madi hong kana a go thusitse ka dilo dingwe a ba sa go diragatse yaka le dumalane jalo jalo hmm. e be motho o tshwanetse go mo neela dipampiri tsa kgotlatshekelo gore a iphemele a bue gore nya mme ga ke mokolote um kana o bona ke sa dira yana ke gore ga a ka reka di-material ga ke re reka di-material ee ga e le gore ga a tsenye maiphemelo o kgona go hiwa mo go teng default judgment e leng mo o hiwang ka tholo ka gore motho o ga ntsha lebaka la gore ke eng a re um ga a go kolote mme ga a ntsha maiphemelo mme le maiphemelo a a sa itsetsepelang go tabe go ntshiwa kana go kopiwa selo se go teng summary judgment mo e leng gore mo teng o bua gore a maiphemelo a ke go di a nako hela mme ga ana boleng mm-hmm. ee ga a sena go hiwa katholo ya gago go tabe go tamo go teng rate of execution yaanong mhm. mo ke mokwalo o e leng gore o dirisiwa ke deputy sheriff gore a ye go gapa dithoto tsa motho e leng gore wa go kolota ha e le gore o ya ko go yena ke re re santse re bua ka sekai sa hundred thousand o ya kwa ga gagwe a ba ithela e le gore ga gona dithoto le madi ga ayo o kgona gore a ba ntsha mo go teng nna la bona return kana gongwe a ithela dithoto mme le dithoto tse e leng gore ga di kgone go gapiwa jaaka diaparo tsa me le bolao ee kana dithoto tse a di ithelang e le gore ga a di rekisa e be di ntsha madi a e leng gore a ko tlase mhm. ee ko re o kgona go hiana la bona return o lebile di o tsonetse mhm. mokwalong ke one o tabong o dirisa gore o ye go kopa gore o lathele motho o mo kgolegelong ka ntha ya gore wa go kolota mo go teng mhm. civil imprisonment mhm. mme o simolola kgang ya teng ka go ya go dira maikuelo o bo ya go neela motho o dipampiri tsa kgotlatshekelo tse o buang mo teng gore ke batla go go thathelela gore ga o ntuele mhm. ga o sena go hiwa ka tholo eo yaanong wa go kopa mo go teng warrant warrant of arrest yes ee e tabeng e tsewa ke deputy sheriff gape e be e le yena yang go thathela motho o ka ntlha ya gore wa go kolota mme ga motho a thathelwa jaana go thathelwa mo ga go suthi sekoloto mhm. ya bo e le go moga molafogwana ee. gore ga a tswa kwa a ba kgona go go duela mhm. mathata e nna gore jaanong motho ga a tsene ka lenga la seloko Hmm. o sa mmone ko re yaanong sentse eh, madi a mantsintsi eh, bo fifty thousand mo dilo ya reng mme eh. motho o ga a bona le gope wa bona gore tsamaiso ya teng ka ga kgotlatshekelong e thamaletse mme e ikaega ka gore wa go itse gore motho o kae ee hmm, hmm, Hmm. so ha go doja a tima di-phone a change di-number a delete di-social media a huduga kwa nnang teng a change di-office yaanong o tshwanetse gore nne investigator o mmate ee o mmate mme ebile go mmata mo go sa rele gore wa go ithela dithoto hmm. kana go mmata ke madi o duela di-tracer o duela di-deputy sheriff hmm. madi a ntse a oketsega hmm. a kere mme ga o mmonang teng o bo ithela e le gore aa o itse gore ebile ga ana le ga e le seke wa ka re yanang ka ene mm. mm. o tshotse ka tholo ya kgotlatshekelo yaanong ga se o re yaanong gone go o ka re molao yaanong o sireletsa bone ba ba senyang ba ba re senyetsang ba yaanong ka gore o taba a lebelele yone kgang yone ya ba re ah go a motho ga nka tsaya four thousand mo go ene be ke ingwe a babe ke sa mo duele ga a simolola akanya go a kgotla sekelong a simolola small claims a boa tsamaya a riana a riana a riana kgantene yana ba go yalela ithoboga ga go re mo yanong motho a go tswelela a ntse a irahela yalo le ba bangwe a tswelela a ba irahela yalo Eh, nya a ke re kgang ke gore molao o batla gore o dire dilo ka tsamaiso Hmm. wa bona gore go seka ga nna opo ka moso a lelang a re na dilo ga di a tsamaisiwa sentle yaka e le wena o kgona go re yalo ba bangwe ba kgona gore kana molao o re ba ka ga mosing ka gore gompieno ke tabe ke thathelwa ga ke kgone go bereka ga ke thathetswe ke a go duela yang sekoloto se yano Hmm. ee mme hela ha a tswa mo tronkong o nna kwa ha a sa duele madi a gape re bata wa re nto ba re steng wa re mo latlhela mo teng mm. Mm. mme ebile a ka ke mo lathetse mo tronkong ke nno ke tshwanetseng go mo jesa ga ke mo jesa yana madi a tsena kae a oketsa sekoloto sa gagwe mo go nna mm. ah nya mme gore re ke go mmatang fano re bua kgang e ke ya me moreetsi e re discussang ke kgang ya me gore re ke go mmata ka gore motho o nyeletse bonolo o mm. nyeletse o timi kore ga re itse le gore ga te raya go mmata raya go simolola ga kae mme ke tsaya ke raya go mmata raya go mmona mm. yaanong kgang e nngwe ga re e tswala eh. go na le mo go teng um molato ga o bole eh. a sekoloto sa bola sekoloto sa kgona go bola hmm. o bona molato ga o bole ke setswana mme ka ga molaong molato o kgona go bola go lebilwe gore a tumalano ya lona ke ya molomo kana ke e kwadilweng go lebilwe gore a se o se batang ke madi a tsa pereko mo go teng eh, salary or wages go lebile gore a o batla gore motho a go busetse sengwe se e leng gore o se tsere um ka gore go na le molao o o bitswang gote prescriptions act ko one o go bolelelang gore molato ga o diragala wa go nna jaana o tshwanetse gore o boisitse kgang ko kgotlatshekelo mo nakong ya gore ee yaanong ee setswana se ka re molato ga o bole Mme go tswa gore ke molato o ntseng jang le gore o batang mo mothong wa teng. Mhm. Ee. e mma re e garele la go labogelo la go labogelo la me la bogelo ke gore batswana ba tshwanetse gore kana batho bothe mo botswana nte ke seka re batswana hela batho bothe mo botswana ba tshwanetse go itse le go tlhaloganya molao wa botswana Amen. le gore o ba ama jang Rona ha ra bo re ba neela maele hela gore ba kgone go a go ipatela molao ka tsen ka go tsenelela gore kana bonolo a re go thakanela dithoto yaanong ke tabe ke monna a sena go ntsietsa hela a tshotse ngwana ko nte kwa yaanong ke nno ke tshwanetseng go tlhokomela ngwanao wa bana ee ra bo re ba neela maoko hela gore ba ye kae ba ye ko nte ba ya go ithothomisetsa gore a mme molao wa botswana wa rialo ee nako rena e chaile mare re ka tsa um mogala o le mongwe yana ere gebsa flamelo hallo hallo abuti wa ka le kae hallo hello hello yes sir Can you hear us? Jo, we could hear him loud and clear. He couldn't hear us, but uh, sorry about that. Im, im, Eh, im, eh, im. eh. Yeah, ke yone kgang gore batho ba tshwanetse gore ba a re a re itse molao guys Eh. tota ile ke boela ko yone kgang ele ya- ya go thakanna dithoto ele Mm. e botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa kgang eo ga o tsena kwa gae ko ba go raya ba re mo ga se lenyalo ga o tsena ka ga ba go raya ba re nya mo ke lenyalo mo ke wena bata advice bua le ba molao nna hatshe mm. le loyara o itseng ka dikgang tse a go bontshe gore di-advantage tsa go nyalana ka dithutong ke di-advantage tsa go se nyalana ka dithutong ke tse di-disadvantage ke tse hela jalo jalo jalo eh, kgang ke yone eo emma bonolo thank you so much for joining us this evening ke a leboga ke tsaya kerete be re na le wena biketa mme gale ke ya lela yano mme ga re na nako thabatho mme eh, a re a ruta gongwe diboso a di a reetsa gomme bantara hallo Hello. Gabs FM, hello. Hello. Gab jo ga ke itse gore ke phone line ame kana go diragalang ke nna ke sa itseng go tobetsa sentle mme ke sa kere ke tobeditse ee nya um bonolo thank you so much ke a leboga ke itumela fela thata go raya gore beke e tang re tabe ntse re na le wena kere ee beke e tang re tabe re ntse re le teng re simolola sethogo sa rona se sentšha mme batho ba ka ntshala morago mo botswana thinking law ko maranyaneng a facebook twitter tiktok le youtube ko e leng gore teng ke bua ka molao ka sekgwa le setswana mme ebile ke tabe ke baya gore sethogo sa rona sa beke e tang tabe e le eng mhm. bonolo o mphile selelo a resident lawyer on the law is the law